Pennod 3, Wmff! Wmff! Rhedai Billy bach mor gyflym a saeth, ond bob tro roedd e'n cael cip dros ei ysgwydd roedd y pythiau o anadl mwg melyngoch wedi dod yn nes. Roedden nhw mor agos nawr gallai eu teimlo nhw ar ei war!

Wmff! Wmff! Roedd e fel sŵn injan stêm yn gadael gorsaf. Yna'n sydyn, clywodd Billy sŵn arall a oedd rywsut yn fwy dychrynllyd eto. Sŵn pystyllad carnau enfawr yn carlamu ar lawr y goedwig oedd hwn. Cafodd gip arall dros ei ysgwydd, ond roedd y peth, y bwystfil, yr anghenfil, neu beth bynnag oedd e, wedi guddio o'i olwg gan y mwg roedd e'n ei saethu allan wrth garlamu yn ei flaen. Roedd yr anadl myglyd yn llifo o'i gwmpas i gyd nawr. Roedd e'n gallu teimlo ei wres. Yn waeth byth, roedd e'n gallu arogli ei ddrewdod. Roedd y drewdod yn ffiaidd. Y drewdod sy'n dod o grombil anifail sy'n bwyta cig oedd e. Mam! llefodd Billy bach. Achub fi! Yn sydyn, yn union o'i flaen, gwelodd Billy foncyff coeden enfawr. Roedd y goeden hon yn wahanol i'r lleill oherwydd roedd ganddi ganghennau isel iawn. Wrth ddal i redeg, rhoddodd Billy naid wyllt am ei changen isaf. Daliodd hi a'i dynnu ei hun i fyny. Yna, cydiodd yn y gangen nesaf uwch ei ben a'i dynnu ei hun i fyny eto. Yna, eto ac eto, gan ddringo'n uwch ac yn uwch i ddianc rhag y bwystfil ofnadwy oedd yn ffroeni, yn chwythu mwg a'i anadl yn drewi. Dim ond pan oedd Billy'n rhy flinedig i ddringo'n uwch y rhoddodd y gorau i ddringo. Edrychodd i fyny, ond roedd brig y goeden enfawr yn dal o'r golwg. Roedd hi fel petai'n mynd i fyny am byth! Edrychodd i lawr. Doedd e ddim yn gallu gweld y llawr chwaith. Roedd e mewn byd o ddail gwyrdd a changhennau trwchus llyfn heb ddaear nac awyr i'w gweld. Roedd y bwystfil drewllyd a oedd yn ffroeni ac yn chwythu mwg filltiroedd oddi tano yn rhywle. Doedd e ddim yn gallu glywed mwyach hyd yn oed. Daeth Billy bach o hyd i le cyfforddus lle roedd dwy gangen fawr yn dod at ei gilydd ac eisteddodd i orffwys. Ar hyn o bryd, beth bynnag, roedd e'n ddiogel. Yna, digwyddodd rhywbeth rhyfedd iawn Roedd cangen lefn enfawr yn agos iawn at y man lle roedd Billy bach yn eistedd, ac yn sydyn sylwodd fod darn bach sgwâr o rysgl yn dechrau symud. Darn bach iawn oedd e, tua maint stamp, ac roedd y ddwy ochr fel petaen nhw'n hollti yn y canol ac yn agor yn araf tuag allan Fel dau gaead ar ryw ffenest fach, fach. Eisteddodd Billy bach gan syllu ar y peth rhyfeddol hwn. Ac yn sydyn reit, daeth teimlad anghyfforddus, rhyfedd drosto. Roedd hi'n teimlo fel petai'r goeden roedd e'n eistedd arni, a'r dail gwyrdd o'i gwmpas i gyd, yn perthyn i fyd arall yn hollol. A'i fod e'n dresmaswr, heb hawl i fod yn eu canol. Gwyliodd yn graff wrth i'r caeadau pitw o'r ysgil coeden agor yn raddol, A phan oedden nhw ar agor led y pen, dyma nhw'n datguddio ffenest fach debyg i sgwâr, wedi gosod yn dwt yn nhro'r gangen fawr. Roedd rhyw fath o olau melynaidd yn tywynnu o grombil y ffenest.